Үтүө күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын. Доҕотторбун кытта Саха Глобал диэн түмсүү тэринэммит бу олунньу ый устата араас хайысхаҕа саха тылын туһунан, саха итэҕэлин туһунан, саха культуратын туһунан лекциялары тэрийэн ыыттыбыт. Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах киһи буолабын диэн ыйытыы хас биирдии киһиэхэ үөскүүр. Онтон биһи омукпут хантан кэлбитэ, хайдах баар буолбутун туһунан эмиэ араас санаа баар. Биһиги оскуолаҕа үөрэнэ сырыттахпытына, университекка үөрэнэ сырыттахпытына, үгүстэрбитигэр саха историятын туһунан кэпсээбэттэр этэ. Бу ыйытыыларбытын барытын хомуйаммыт биһиги историктан, археологтан Егор Николаевтан ыйыттыбыт. Кини сүрдээх туһалаах сүбэлэри биэрдэ, хантан хайдах булан аахха сөбүн туһунан бу саха историятын уонна ото бу хас биирдии история түһүмэхтэрин арааран кэпсээтэ. Истиэхэй. То мин аатым э, Николай Фигурдин. Э, гуманитарнай-чинчий институтугар э, археология лабораториятыгар научнай үлэһиппин. Бу бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ ато бачча Кылгас бириэмэ иһигэр Саха сирин историятын киһи хайдах да кэпсээбэт. Э, олус баай, киэҥ. Ол иһин буоллаҕына ханнык научнай үлэлэр суруллубуттарын, ону ханна булуоххутун сөбүн, онно бэйэҕит ааҕаҥыт буоллаҕына буһаха сирин историятын бэйэҕит билиигитин дириҥэтэргитигэр диэн. Э, кыра лекция бэлэмнээбитим. Оттон эппитим курдук, э, бу ханнык научнай үлэлэр хаха эригэн историятын туһунан суру- суруллубутун туһунан э, кэпсиэхпин баҕарабын. Э, бастатан туран, Саха сирин историята сахалар, э, эбэҥкилэр, эбээннэр историяларынан эрэ эппэт. Саха иһигэр киһи бастакы кэлиититтэн, киһи бастакы үөскээбититтэн учуонайдар ааҕаллар Саха сирин историятын. Ол буоллаҕына э, таас үйэ. Ону учугайдык какая мин век. Ол таас үйэ буоллаҕына э, үс маннык кэрчиктэргэ э, арахсар. Палеолит диэн. Палеолит диэн хаамай былыргы древний каменный век. Онтон буоллаҕына мезолит кэлэр. Мезолит буоллаҕына учугайдык средний каменный век. Онно неолит латинскайтан перевод атака. Ата билиҥҥи көрүннэн киһи саха иһэригэр түөрт сүүс тыһыынча Түргэр буоллаҕына бастаан сири баһылаан кэлэр соҕуруу сирдэртэн. Манна буоллаҕына оттон таас үйэ буоллаҕына саамай үчүгэйдик үөрэтиллибит кэрчиктиэххэ сөп историябытыгар. Олус элбэх былыргы киһи олоро сылдьыбыт сирдэрин таастан оҥорбут туттар сэптэрин, сэбиргэллэрин учуонайдар үчүгэйдик үөрэппиттэрэ. Бу бириэмэни үчүгэйдик билиэххитин баҕарар буоллаххытына бу Юрий Алексеевич Мачанов, Светлана Александровна Федосеева уонна Анатолий Николаевич Алексеев суруйбут кинигэлэрэ бааллар. То кинилэринэн эрэ бу учуонайдар суруйбут үлэлэрэ бүппэт, но мин санаабар бу түөрт кинигэ бу историяны үчүгэйдик билбэт или историяҕа анал үөрэҕэ суох сыһыана суох киһиэхэ бу кинигэлэри аахтаҕына оннук базовое представление үөскүүргэ үөскүүрүгэр бу кинигэлэр олус мин санаабар туох Как көмөлөһүөхтэрэ дии саныыбын. Э, бу кинигэлэр өссө туохтара диэн, үчүгэйдэрэ диэн маннык э, боростуойду киһи, киһи өйдөнөр гына хуруллубуттар. Допустим, бу таас үйэ үйэни үөрэттэр ученодар статьяларын аахтахха олус барыта туох барыта ыарахан баай терминнар, э, бу геологич, геология туһуну өттүнэн күүскэ хуруйаллар. Ону бэлэмэ суох киһи ону өйдүүрэ уустук. Ол иһин бу бу как раз бу эппит кинигэлэрбэр более маннык для широкой аудитории диэбиккэ дылы суруллубут кинигэлэр. Ол кэнниттэн бу таас үйэ таас үйэ кэнниттэн биһиэхэ буоллана эпоха бронза хагаланар. То есть бастатан туран бу былыргы дьоннор туттар сэптэрэ, сэбиргэллэрэ барыта барытын таастан оҥорор буоллахтарына бу бронза үйэтэ үөскүүрүгэр бастакы буоллаҕына бронзаттан оҥоһуктар үөскээн бараллара бу үҥүүлэр быһахтар туттар тэриллэр манна эмиэ бу маннык основной өйдөбүл киирэригэр Константинов ранний Железный век Якутии диэн кинигэтин ааҕыккытын сөп уонна вот Анатолий Николаевич суруйбута вот Железный век уонна эпоха средневековья диэн манна эмиэ олус ытык кинилэр олус интэриэһинэйдик уруйаллар уонна элбэх уруһуйдаах киһи буоллаҕына оннук э, ааҕарыгар өйүгэр киирэригэр э, үчүгэйдик суруллубут кинигэ тардыахха. Онтон булаана бу бары хаамай интириэһиргиир, интириэһиргиир э, бирэ кэрчикпит кэлэр эпоха средневековьен, орта үйэлэр. Бу манна уже Саха туохтара былыргы историята мантан саҕаланар диэххэ сөп. Бу бэһис алтыс үйэлэр үйэлэртэн уон бэһис уон алтыс үйэлэргэ дылы. Манна бу сүрүн үлэлэр Анатолий Николаевич Анатолий Игнатьевич Гоголев Кини бу саха былыргытын археология өттүнэн күүскэ чинчийбитэ уонна кулун атах бары истибиккит буолуо ити кулун атах археологическай культурата диэни кини как раз арыйбыта ити буоллаҕына саха историятыгар олус бэл Оҕус уонна улахан суолталаах диэх хаһап бу урут буоллаҕына Хэбиэскэй иин кэмнэргэ хахалар хаһан кэлбиттэрэ былыргы олохторо дьаһахтара барыта буоллаҕына үһүйээннэринэн эбэтэр буоллаҕына нуучча хаһаахтара суруйбуттарынан үөрэтиллэр этэ. Онтон бу Анатолий Игнатьевич Гоголев бэйэтин археологическай хаһыылары ыытан олус элбэх былыргы сахалар олорбут сирдэрин, көмүүлэрин булан былыргы саха историятын сахалар именно археологическай культураларын киэҥ эйгэҕэ таһаарбыт учуонай буолар. Кини сүрүн үлэтэ буоллаҕына археологический памятник Якутии позднего средневековья диэн Кини манна бу туох баар үөрэппит памятниктарын, тугу барытын муспут туох данныйдарын барытын манна түмэн маннык кинигэ таһаарбыта. Уонна Розалина Кентьевна Бравинаны бэлиэтиэхпин сөп. Кини үйэтин тухары бу Былыргы саха көм- көмүүлэрин үөрэппит учуонай буолар, билигин даҕаны күүскэ үөрэтэ сылдьар, сыл аайы научнай статьялары таһаарар. Ол бу сүрүн үлэтэ буоллаҕына бу погребально-поминальная обрядность якутов диэн буолар. Кини бу былыргы көмүүлэри үөрэтэн сахалар былыр хайдах дьону көмөллөрүн, харайалларын, туох хайдах таҥастаахтарын, саптаахтарын көмөллөрүгэр тугу ууралларын барытын киэҥҥэ киэҥник үөрэтэн кинигэ таһаарбыта. Уонна Федор Федорович Васильев кинигэтин бэлиэтиэхпин сөп. «Военное дело якутов» диэн. Кини эмиэ археолог. Оттон өр өр бириэмэҕэ үлэлээбэккэ оттон бу сиртэн трагически күрэнэ хаалбыта. Но маннык военнай бэйэтин үлэтин маннык түмүктээн кинигэ суруйан хааларбыт монография. Манна эмиэ бу археология өттүнэн бигэргэтиллэн былыргы хахалар хайдах Хайдах эһиигэ сэриилэһэллэрин, ханнык э, хайдах куйахтаахтарын, батастаахтарын э, эмиэ оннук улаханнык чинчийэн э, хаалларбыта. Кини э, олус интэриэһинэй кинигэ диэн хаһап. Кини манна э, археология өттүнэн буолтах, былыргы үһүйээннэри, э, фольклор өттүнэн улутан маннык э, комплекснай археолого-этнографическай исследование оннук э, чинчийии таһаарар таһаарар. таһааран турардаах. Оттон аныгыскытын кэрчик уоһэттис уон ахсыс үйэлэр манна уже бу саха сиригэр бастакы нууччалар кэлэннэр, хаһаактар кэлэннэр кинилэр кинилэри кытта сахалар хайдах алтыспыттара, хайдах көрсүбүттэрэ. То манна олус мөккүөрдээх диэххэ сөп. Билигин даҕаны учуонайдар, чинчийээччилэр мөккүһэллэр. Хахаһирэ нуучча государствотыгар хайдах киирбитэ диэн олохтор буоллаҕына добровольно киирбитэ, биһирбээбит буоллаҕына ол ыраахтааҕыга бараммыт биһигини ылыҥ диэбиппит олохтор буоллаҕына оһох оннук хайдах да буолбатаҕа улахан эрии барбыта уонна оттон Хахыһа эрэ буоллана колония буолбута улаханнык хахалар туруорсубуттара диэн суруйаллар. То биһи ону ырыта барбаппыт. Бу бириэмэни туох үчүгэйдик билиэххитин, ырдатыаххытын баҕарар буоллаххытына бу түөрт сүрүн кинигэлэри сүбэлиэхпин сөп. Бастатан туран, Толкарев «Общественный строй Якутов 17-18 века» диэн кини былыргы архив архивтары хасыһаан хаһаахтар суруйбут докумуоннарын барытын ырытан уоһэттис үйэҕэ Хахалар хайдах олорбуттарын туһунан үчүгэйдик суруйан турардаах уонна Ионова диэн чинчийээччини эмиэ бэлэтиэхпин сөп из истории якутского народа диэн кини эмиэ былыргы эмиэ докумуоннары ырытан хахалар хайдах олорбуттарын нууччалары кытта хайдах алтыспыттарын эмиэ олус киэҥник сырдаппыта уонна бу сүрүн кинигэ диэхпин сөп колониальная политика московского государства якутии диэн оттон бу туох Оннук э, ман бу кинигэҕэ э, маны туох диэххэ сөп э, сборник документов, то есть былыргы хаһаахтар хоруйбуттарын э, туох даҕаны интерпретацията, ырытыыта суох суруйан таһаарбыттара Ону бэҕэт көрөҥҥүт, бэҕэт хайдах сыһыаҥҥытын кэмҥэ тутан таһаарыаххытын сөп. Оттон уонна этнография, фольклор өттүнэн бу кинигэлэри эмиэ сүбэлиэхпин сөп. Бастатан туран, бары истибит кинигэлэргит буолуо: Серышевскай, Якут уонна Маак, Рих Рих Аркадьевич. Вилюйский округ диэн бу Аха иһэригэр ссыльнай полицийнайдар хоруйбут кинигэлэрэ. Кинилэр бэйэлэрин көрүүлэрин, бэйэлэрэ хайдах Ахалары бастаан кэлэн көрбүттэрин туһунан хоруйбуттара. Хорохтор буоллан да бу кинигэлэри сөбүлээбэттэр. Бу Ахалары үөҕэн хоруйбута, куһаҕаннык хоруйбуттара диэн. Бу ону буоллаҕына Туохтан былыргы бириэмэ бириэмэ белого человека диэххэ кинилэр хантан эрэ Польшаттан дуу араак дойдуттан дуу кэлэннэр атын эйгэҕэ кэлэллэр бу. Ону бэйэлэриттэн хайдах көрбүттэринэн суруйаллар. То есть именно субъективный взгляд диэн бу кинилэргэ баар буолуон сөп, но бу кинигэлэр үчүгэйдэрэ диэн былыр сахалар именно хайдах олорбуттарын э, туох историческай источник курдук көрүөххэ наада. Уонна сахалар былыргы үһүйээннэрэ, кэпсээннэрин, Уран хайхалар, Ксенофонтов суруйбут кинигэтигэр Аҕыкытын сөп уонна бу сүрүн үлэтэ Эллэйаада буолар. Кини Эллэй туһунан Саха сиригэр ханнык үһүйээннэр баалларын барытын биир туохха кинигэҕэ түмэн эмиэ олус кэрэхсэбиллээх, олус наадалаах историческай источник курдук буолар. Уонна бу Эргис Суруйбут үһүйээннэрэ, хомуйбут үһүйээннэрэ бааллар. Кини эмиэ бу аа былыргы нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ аҕалар бэйэлэрин тустарынан аа туох диэн легенды, предания, үһүйээннэр диэн буолар бу. Тон уонна маннык улахан обзорнай үлэлэри бэлиэтиэхпин баҕарабын. Бу таас үйэттэн бу сүүрбэһис үйэлэргэ дылы биһиэхэ маннык үс улахан үлэлэр бааллар. Бастатан туран бастакы история Якутии уруллубут Окладников уруйбут уруйбуталар. Онтон буоллаҕына Анатолий Игнатьевич Гоголев история Якутии уруйбута. Бу буоллаҕына хаста даҕаны хатылаан тахсыбыта. Онтон буола бу соторутааҕыта Хахаһерин академиятын салаата уонна биһи институппут хас таһылы быһа чинчийии чинчийии ыытан археологическай үлэлэри архивка үлэлэри барытын биир үс томнаах саха эрин историятын таһаарбыттара ону эмиэ киирэн ааҕыаххытын сөп бу эппит Кинигэлэрим, чинчийиилэрим барыта интернетка бааллар, барыта в свободном доступе. Ону буоллаҕына хантан булуохха, хантан көрүөххэ сөп диэн ыйытар буоллаххытына ити биһиэхэ национальнай библиотека саайтабар Пушкинка диэн бары билэргит курдук. Онно киирэҥҥит, регистрацияланыҥҥыт, бэлиэтэниҥҥит Ити эппит кинигэлэрбин барытын онно булуоххутун сөп. Бу библиотека тугар сайтыгар олус элбэх араас тематическай подборкалары оҥорон таһаараллар. Археология анаан, саха итэҕэлигэр анаан, историятыгар, краеведенияҕа анаан уонна хаамай бу үчүгэйэ диэн барыта аһаҕас оннук доступтаах. Киирэн бары ханна баҕар олорор буоллаххытына киирэн ааҕыххытын сөп, көрүххүтүн сөп. А ханна кэрэ кинигэ кинигэни булбатаххытына сайт нөҥүө библиотекарьга сурук суруйаҥҥыт оцифровкаҕа закасын биэриэххитин сөп. Ол иһин бу бу библиотека сайта мин санаабар олус үчүгэй уонна маннык оҥорбуттара Саха иһирин историятыгар интириэһиргиир дьоҥҥо олус көмөлөөх дии саныыбын. Так, бириэмэм бүтэн эрэр да, хас хаалла? Икки мүнүүтэ. То уонна кылгастык эттэххэ, миэхэ томанан бүтэр. Боппуруос баар буоллаҕына суруйуҥ, чатка суруйуохтаахтар диэбиттэрэ. Махтал, Егор. Оттон маннык эмиэ ыйытыахпытын сөп. Бу кыдьык мин наһаа сөбүлээтим, эн кэпсээнин. Биллэн туран, бу кылгас бириэмэҕэ элбэҕи кэпсиириҥ табыллыбат этэ уонна бу биһиэхэ кыдьык кинигэлэргэ бу ссылкалары таһаарбытыҥ олус туһалаах, олус үчүгэй дии саныыбын. Билигин хас биирдии киһи бэйэтэ талбытынан эмиэ интириэһиргээбитинэн ааҕыа. Туох кэнити Э, кулун атах э, культурата оттон Аммаҕа диэн буллаҕа дии. Өссө ханна э, ити культураҕа сыһыаннаах э, булуулар оҥоһуллубуттара диэххэ чэ. Оттон э, бастатан туран э, Өлүөнэ уонна Амма иккардыгар э, ити кулун атах памятниктара бааллар. Оттон ол буоллаҕына туох диэн быһаарыкка чугас сытарбы ону ол иһин археологтар ыраах барбаккалар Амма Мэҥэ Хаҥалас сиригэр сылдьыбыттара Онтон билигин уже техника да хайдан, суол хайдан Саха сирин Саха иһирин элбэх улууһугар археологтар үлэлээбиттэрэ. Билигин кулуун-атах культурата, памятниктара Томпо улууһугар бааллар, Ньурба, Муктаар. Оттон сахалар олорбут сирдэрэ барытыгар тэнитбит культура диэххэ Саха иһирин үрдүнэн барытынан. Сөп, Но махтал. улахан основной массив памятников ити Мэҥэ Хаҥалас Амма иһигэр. Мин ыйытабын да ити кулун атах тин оҕото Атын буоллаҕынан цивилизациялар кэмнэргэр ол ханнык кэм буоларый? Тэҥнээн көрөргө бу. Куонатах культурата э, он үһүс, он үһүс, э, он алтыс үйэ диэн. Э, билигин буоллаҕына э, билиҥҥи чинчийиилэринэн көрдөххө, баҕар э, дөссө м, дириҥ, Өссө эрдэтээҥи культура буолуо диэх дииллэр учуонай археологтар. Баҕар буоллаҕына хаамай муҥутаабыт муҥутаабыта где-то онус уон биир сүбэттэн хаҕалаан кулунатах культурата хаха иһэригин маннык хаха иһэртэн ийэн барбыт диэххэ сөп. Онтон атын сиргэ туох буола турбутай диэтэххэ уон үһүс үйэҕэ монголлар нуучча иһэрин сэриилээн ылаллар уон үһүс үйэ уон иккис уон үһүс үйэлэргэ ити крестовые походы саҕаланаллар ол бэйэм эдиэххэ ол ити Кууһалдан Угаанньатыгар уонна ити Нам Нэлэгэр диэн иһинтэригэр көстүбүт кулуонатах культуратын били хаһыыларын кэмигэр көстүбүт уҥуохтара кэлин чинчийэн көрбүттэр ити радиорегулирует аналиһынан ону сүүйэлэр диэн буолла дуу Егор Аха, ити угаанньаҕа уонна ити намҥа нэлэгэргэ аха ити туой иһит кыырпахтарын туохха радиорегулируотный анализ көрүппүппүт радиорегулируотный анализ диэн ото боростойду кэттэххэ Бу туох хаһан оҥоһуллубутун быһаарыахха сөп, хаһыс үйэлэргэ онно календарнай даата таһаарыахха сөп. Ону ити биһиэхэ буоллаҕына икки оннук анализ ыыппыппыт, ол Угаанньа уонна Нэлэгэр диэбиккэ курдук. Ол олор буоллаҕына көрдөһүүлэринэн Онус үйэ диэн таһаарар. Ити билиҥҥи көрүүгэ ити хаамай дириҥ, хаамай былыргы дааталар диэххэ. Онтон билигин буоллаҕына атын туохтары образецтары эмиэ анализка ыытыахпыт. Онтон уже көстөн иһиэҕэ хайдах буоларын. Кулун атах культурата билигин иһин биир үөрэтиллэ турар, саҥа Булумньулар саҥа материаллар көстөн иһэллэр сыл аайы. Өссө биири чопчулаан ыйытабын ити Өлүөхүмэҕэ улахан Өлөгөөннөөх күрэххэ эмиэ стоянка көстүбүт дии. Аһа, оннук бар. Улахан үөрэннээх диэн. Холобур, алтыс-тохсус үйэ диэн турар. Ити Кулун атах культуратыгар киирэр дуу, битэр ити Кулун атах культуратын иннинээҕи туора кочевниктар атын түүрдэр культуралара дути ти улахан сегалиннаах диэн археологическай памятник эмиэ хаха сирин историятыгар олус суолталаах кини суолтата диэн многослойный археологический памятник диэн оттон многослойный диэн быһаардахха бу дьон кэлэн олорор онтон буола туох эрэ буолар кинилэр көһөллөр ол кэнниттэн хас эрэ бириэмэ буолан баран эмиэ атын дьоннор кэлэн бөхтөрүн бу быраҕан ылбыт туу иһит кыырпахтарын туттубут тэриллэрин иһин үтэрэн хаалларан оннук сиргэ түһэрэннэр маннык бэйэтэ пласт пласт курдук үүнэн тахсар диэххэ сөп Ол улахан сибилиннээххэ оннук уон сэттэ да уон тоҕус да уоннук киһи олорбут пластарын булуллубута. Онно төрдүс, бэһис слойдарга туох булуллубута Тимир саахтара, ол туой сонно олоро сылдьыбыт дьоннор тимири уһаарбыттара диэн буолбута, кытай монетата булуллубута уонна ити охса муос маннык туохтара дииллэр накладкаларын булбуттара. Ол накладкалар хуннуу охсааларыгар майгынныыр диэн Үөрэтэн таһаарбыппыт уонна биир сэдэх көс булумньу диэн оҕус уҥуоҕун булбуттара. Ол булуллубут условию радиогулярынан датировкалаан бэһис алтыс үйэ диэн буолбута. То есть оно оннук Саамай былыргы сүөһүнү иитэр көс омуктар олоро сылдьыбыт отон артефактарын ол как раз улахан сэгэлэнээххэ булуллубута диэн. Оттон сахалар сыһыаннарын, сахаларга сыһыаннарын быһаарар ыарахан. Оттон хахалар өбүгэлэрэ буолаллар. Бастакы ол сүөһүнэн дьарык сүөһү иитэр, тимир уһаарар, аа уксаалаах степ эйгэттэн бастакы маннык туох эрэ түөлбэ кэлэн олохсуйан барбыт сирэ диэххэ. Бу манна ыйытыылар кэллилэр. Үтүө күнүнэн мин Виташевскай, Ястребскай үлэлэрин аахпытым. Ол үлэлэр наука өттүнэн төһө сыаналаахтарый диэн. Отой ити үлэлэр буоллаҕына туох этнографический источник диэн ааҕыллаллар. Бу дьоннор бэйэлэрин көрүүлэрин, бэйэлэрэ хайдах суруйбуттарын хаалларбыттара олус үчүгэй, потому что бу былыргыһака историятын почти вот сэбиэскэй былаас олохтонор дылы биһи туох олоҕурар источниктарбыт олус аҕыйахтар. Ол иһин кинигэлэри иһин биир аты киһи хоруйбутун иһин биир туох араас-араас источниктарынан маннык бөҕөргөтүөххэ наада. То есть бу киһи маннык хоруйбута, бу чахчы диэн биһиги хайдахтан оннук диэбиппит. Иһин биир бу генетика данныйдарын дуу, археология дуу өттүнэн хоруйбуттарын барыта оннук бөҕөргөтүллэн хуруллуохтаахтар.

И там как раз э, время от времени там публикуются букинистические э, редкости. И, в принципе, можно с ними связаться. Наверное, они смогут э, отправлять что там через Почту России или через СДЭК. Сөп. Так, онтон эбээннэргэ, эбэҥкилэргэ уон аттарга, атын омуктарга сыһыаннаах үлэлэр бааллар дуо? Э, эбээннэргэ, эбэҥкилэргэ сыһыаннаах э, үлэлэр э, бааллар. Ол гынан баран археология өттүнэн оннук үлэлэр суохтар диэххэ сөп, потому что эбээннэр, эбэҥкилэр маннык көс омук буоланнар олоро сылдьыбыт сирдэрин буларга, үөрэтэргэ уустук. Основной бу Хотугу норуоттар историялары, культураларын уэһэттис уон ахсыс үйэлэргэ ити бастакы хаһаактар суруйан, этнографтар суруйан хаалларбыт үлэлэринэн биһи билэбит. Онтон ол онтон былыргы үлэлэр суохтар дьиэхэ дааннайдар Сөп, махтал. Чэ, бириэмэбит уонна сэ биир бүтэһик ыйытыыга сөп, халан, дьэрэ. Мэтэн ыйытыыларым элбэх буолуохтара гынан баран, чэ биири саамай тугун хүрүнүн ыйытыам дии. Э, тун биһиги бу лиэксийэбит э, туга? Соруга диэн э, дьоҥҥо э, бу биһиги сахалар холобура кырыныысса таһыгар тахсаммыт эҥин хайдах хоруйдуохтаахпытый э, диэн. Бу биһиги бу эһиги сахалар хантан хааннааххытый, хантан ким- кимтэн кииннээххитий диэн ыйыттахтарына, Биһиги судургутук кэпсэтии таһымыгар туох диэн хоруйдуохпутун сөбүй? Холобура, эн бэйэҥ хайдах хоруйдуугун Егор диэн ити ыйытаары гыммытым. Э, сахалар дьэ. М, Потом сахалар буоллаҕына э, то э, элбэх норуот маннык бэйэтигэр э, буккуллан э, үөскээн Саха иһэригэр э, Э, туох э, норуот быһыытынан үөскээбит омукпут диэхпитин сөп. Бу э, степь э, көс омуктара э, уонна бу былыр былыргаттан хака эргер э, таас үйэттэн э, олорбут э, биистэр уустар э, букуллан э, бээли э, хайаан э, саха буолбут буолан тахсыбыппыт диэхпитин сөп именно бу саха сиригэр то есть биһиэхэ биһиэ культурабытыгар бу хотугу норуот элеменнара да бааллар уонна бу степь соҕуруу там кэлбит культурабытыгар дьайыылар эмиэ бааллар но сахалар омук норуот курдук именно бу саха сиригэр үөскээбиппит диэхпитин